सब भरि दिना रहै छै पड़ल लगै छै भिखमंगा घर में अहाँ नहीं, के सब कुछ करती है धोचकट्टी सब नजर लगा दलकै हहाइस दलकै कपार हमर बहुते फाटे रे एते दिन सब दिना ओरिया ओरिया के दै रहू अहाँ के आइ नहि दतू ओरिया के अहाँ नैरो नहि जाल देलियै तऽ अहाँ फेर आइ कथी लए गाड़ि दै छियै हमरा हम की गाड़ि देबै अहाँ पड़ल छियै आ एगो जे हमर ननद छै उहो जे छै से अपना घर दुआर बेटा पुतोह के छोड़ के उहो आबि के एतऽ बैठल छै हमरा तऽ लगैया तिला संक्रांति केना हम मनाएब नहि मनाएब हमरा लगैया प्राप्त नहि है माए आइ के दिन में ककरो कुछो नहीं कहू बुझलियै अहाँ के तो की कहब उ ननद आबि के कपार पर बैठल ये से उ तो एगो हिल के पानि नहीं पिए ये आ लागैया जकर जाठि जोका ये केहन ओकर ससुरारिमे बास भए गेल कनिया हम तऽ भोजाइ छियै भोजाइके तऽ ओनाही जे छै से बदलामे रहै छै कमसँ कम अहाँ तऽ समझा कऽ कहतियै रहियै जे पीसी अहाँ चलि जाउ ओतऽ जे छै से सब दीदी अरे आर सब हम अथी- केना कहबै कहते अहाँके साउस कुछो बजबे ने करैया हमर राज पाट यऽ आ अहाँ हमरा आबै छियै बजै लए नहि नहि नहि हमरा चुट्टिएमे मसैल देत हम नहि जाइ छी मुँह कनिया लगबै अहाँ लए। नहि बजबै तऽ मजबूरी हमरा तऽ बाजैए पड़तै नहि तऽ ई जे छै खाय लऽ नहि पड़ै छै एतेक मेहनतसँ एतेक शौकसँ हम

देखियो आ दूध धीरे मुँह की धीरे हम त मीठा पक बनबै छियै कनिया अहाँ तो यही बेरे सीख लियो ये धीरे धीरे चूड़ा के लाई बनैबै कनिया एहि बेर त तिला संक्रांति में सीख लियो सासू माँ हाँ एहि बेर बढ़िया से अहाँ सीख लिअ आ तब अगिला साल जे छै से अहाँ बना कऽ हमरा जे छै से खियाब देखियो मैया। अखन जे सब रंग के सीखने रहबै आ जब हम नहि रहबै तकर बाद अहूँ ने बना के अहूँ के धिया पुता है त धिया पुता के बाल बच्चा के देबै हाँ, खाय ला हाँ, माँ एना सुनू ना अहाँ अपन नहीं ना अपन नहरा कहियो जेबै तिला देखियौ। संक्रांति में कनिया या कि हमरा नहीं जल दै छियै तऽ अहूँ नहीं जायब तिला संक्रांति में की बाजै छियै कनिया जकरा घर में पुतहु आबै छै तऽ लोक साउस में नहि जाइ छै नैहरा कन जाइ छै मौसी कन नानी कन अथी बहिन कन जैबे करै छै आइ क कतो जे नौते पिहान हेतै त हम जेबे पूरे ले कि अहाँ जेबे हमरा आर के माय बहिन आइ तक नहीं अलै या हमरा ससुरार आ अहाँ के ननद केना चल आइए मुंह उठा देखियौ। कर आब उ चलि आबै छै त ओकरा समझायल जेतै ने की करिए आ अहाँ के माय कतो जेतै अहाँ के माँ जे छै से भोजा आर कतो जेतै अहाँ के त भाइयो गांवे में रहैया बापो गांवे में रहैया आ हमरा त देखै छियै घरो वाला बाहरे में रहै छै आ हमरा ननद के तऽ रहै छै घर वाला गाँवे में छै बेटा सब गाँवे में छै तैयो मुँह उठा के चलि आबै छै तऽ आब की करी लेकिन आब आब ओकरा सोचल लेते सोचल लेते आगे अहाँके बेटाके फोन करने रही कहलू तिला संक्रान्तिमे कहलियै आबै लए तऽ किया नहि एलियै कह जो बहुते काम छै छुट्टी नहि देलकै अहाँ ने समझा कऽ कहलियै एते दिन भऽ गेलै बाहरमे खाली कमाइए से हेतै घरो गृहस्थी नहि देखतै देखा हूँ पहली बार

गोल गोल लाई तो बनाना है आ सब चीज बढ़िया से सीखना है हाँ सिखबै माय कतऽ से कतऽ लऽ कऽ चलि जाइ छी अहाँ आय कनी मनी हमहूँ सीखै छी तऽ एना सुनू ने माय कहलहुँ यै की कनिया आय अहाँ आइके तापाक बनाओ हाँ। खूब एकरा एकरा के टाइम लगते पूरा एकदम लस्सा निकलऽ लगते हाँ। तब ई देबै तऽ अहाँ बनाउ तऽ केना हम आबै छी कतऽ जाइ छियै ओकरा जे छै से गाँव वाली काकी लग से हम आबै छी ठीक छै हमरा बेसी देखियौ। बुझल नहि है जल्दी आब जाओ इएह ओकरा से कनि पूछि कऽ आबै छै हमरो ढेर दिन भऽ गेलै ने एक साल पर जे छै बनबै छै ने तिला संक्रान्तिमे बनबै छै से ई कनि बिसरि गेलियै ने कनि पूछि कऽ आबै छियै जे माय ई केना जे छै से एकर तार पूछ बनतै। के एबै तऽ लोग सब पूछे ले जेबै जैने तैने बना ले छै काल्हि के उ लाना नहीं नहीं नहीं तब नहीं आते हम आवे छे कन झट सना बुझलिए हाँ, अहाँ एकरा करू हम आवे छे गांव वाली काकी जा लग जा जा जा अहाँ एबै ता की पता हम लाई बना लेबै अहाँ तऽ खुश रे बड़की भौजी अंगना गेल छलिए कतेक मानलखिन हमरा चाय ताय सब चीज बना भौजी ई चाय ताय पिए ले जे जाइ छिए तऽ बड़ अहाँ के जे छै से लगैया जेना कि एते टा के जी नम रहैया कुकुर जगती ई देखियो पहिले कहू तिला संक्रांति के दिन में लोक जे छै से अपना ओहिठमा रहै छै जे बेटा पुतहु बाल बच्चा से बेटा केना खायत कि नहि खायत की बनायम कि नहि बनायम आ ई कोन छै जे हर पाबनि तिहार में मुंह उठा कऽ चलि आबै छै देखियो भौजी एगो चीज हम एहि दुआरे एलियै जे अहाँ बड़का बड़का की कहै छै लाइ बनाबै छलियै तिलके लाइ चूर चूड़ाके लाइ मुरहीके लाइ एहि दुआरे भौजी अहाँ अहाँ हाथके जे भौजी लाइ सुंदर होइ छै खाय में से की कहू आ केना बजै छियै भौजी से जाउ जाउ कहू ना कहै छै कि बज्जर खसे बड़का बड़का लाइ जे छै से आब अहीं लए हम बना कऽ रखू अहीं के खियाउ जहिया मे रहत तहिया भरि दिन तऽ एकदम चारो दिन ससुरारि में नहि बास हुए केना जे बाल बच्चा भेल से नहि जाय तऽ से ओ रहै माय बापके समयमे रहै लेकिन आब जे छै से अहाँ रहू अपना नैहरामे हमरो आयल ये हमरो जे बेटा पुतहु भेल हन हमरो जे छै से सब दुगो आइ मायके सबके लिअ दिअ पड़ैया आ ई कोन छै जे बेर बेर के हर पाबनि तिहार मे आबै छै बान्हि चानि के लऽ कऽ चलि जेबै देखियौ भौजी भाय से लऽ कऽ लोकके अहाँ जे एना बोलै छियै भाय से लऽ कऽ भतीजा तक लोकके आस रहै छै बुझलियै ने अहाँ तऽ अभी छेबे करी खुट्टा से कहू आइ तऽ भतीज पुतोहके हमरा कोनो जरूरिए नहि छै अहाँ जे कहै छियै से तऽ हमरा पैसा कौड़ीके दिक्कत रहै छै अहाँ सभटा बुझै छियै अहाँके जे नन्दोसी छथि से तऽ देखै छियै नहि कमाइ छथिन नहि खटाइ छथिन कुछो नहि आँय? कमाइ नहि छै तऽ मुँह उठा कऽ हमरा ई सिखबै छथिन बज्जर खसै छै नहि कमाइ होइ छै भौजी ये केना बोलै चुपचाप छियै बाप रे बाप फेर अहाँके केना पुतौह सब रहैया केना करै छै से पुतौह के धिया पुता सब रहैया त तेनाही अहाँ काटो गुजर सबके पेट भरै छै अहाँके पेट नहि भरैया नहि देखियौ। कमाइ छै तऽ हम सब दिन के गारंटी ठीका लेने छी देखियौ ठीका अहाँ नहि लेने छियै लेकिन आइ हमर भाय कमाइ छै म- भाय कमाइ छथिन हमर भतीजा हमर कमाइया तखन ने हम माय अहाँ कमाइ लगमे एलियै। हमर आब से साथ बेटा आबि जे कऽ ने, कमाइ से छै पहिले कहू सब आँय? से बेटा हमर कमाइ छै तऽ अहीं लए कमाइया अहाँके से बेटा कमाइया तऽ लुत्ती लगैया पसाही खसैया

ई जरि जेतै तऽ की हेतै हम तऽ कहलियै हम बना लेबै की जाने केना बनेबै नहि बनेबै समझेमे नहि देखियौ। आबै छै कनिया अभी अहाँ तक बेसी। लाइए लाइए बनाबै छियै देखियौ तऽ बाप रे बाप बनेबै ने तऽ की करबै की से अहाँके भूख लागि गेल से भूख हमरा लागि गेलै कनिया खेनाइ नहि बनेलियै हन से कहू ने खिचड़ी सब नहि बनेलियै हन अभी कुछो नहि बनलै देखियौ अभी से अभी पहिले लाई उ बनतै सब कुछ कर के ओकर बाद नहा धुआ के तब अहाँ खिचड़ी उचड़ी बनतै तब पूजा पाठ हेतै तब खेनाइ हेतै समझलियै अच्छा तिल चाउर जे छै से मतलब गोसाई के हाँ, चढ़तै हाँ, वएह ना? वही सब वही सब हमर हाँ। सास कहलकै अभी कोनो चीज के जुट्ठा उट्ठा नहि करिय अभी हम जेना जेना बतेबो तेना तेना करिय अहाँ कतऽ भैटोला बखायल जाइ छियै अरे बकैला हम रहै गेल छियै। छलियै बड़की भौजी घरे बुझलियै ना तऽ की कहै छै ओहिठिन भौजी बहुते नीक चाय बना कऽ देलखिन आ कहै छलखिन बौआ खा लिअ ने तऽ कहलियै हमर अपने भौजी बनेने हेथिन तऽ भौजी तऽ की कहै छी आ अहाँ तऽ करिते छी अभी तऽ हम तऽ करते छियै लेकिन ई बतबू तऽ ई नीक बात नहि ने छै आँय हमर साउस अहाँके ठीके समझाबैए जे अगना घरमे रहू एलियै यए तऽ आ क- तुरत तुरत मुंह उठा कऽ चलि आबै छियै हमर साउस देखियौ, कहैत रहियै देखियौ। आ एना ओना करैत रहै छियै ओकर बाद हमर साउस के जाइ छियै शिकायत करे लए गामे गामे ई नीक बात नहि ने छै सुनू कनिया ननद हे। भौजाइ मे तऽ ओहिना झगड़ा होइ सुनू छै ने हम ककरो ने कहलियै हन गामे गामे शिकायत अहाँ कनिया केना बोलै छियै से कहू तऽ आइ तक कोइ कहलक है जे कलावती एलै हन तऽ ई बात बाजलै हन से कहू से पहिले हम तऽ आँय? दुनू ननद भौजाइ के मैटर मे हम नहि पड़े लए चाहै छी लेकिन हमर साउस छै ओहिना बजै छै तऽ बजै छै अहाँ ननद छियै बजि देबै तऽ की भौजिए भऽ जेतै? हमरा बात अखनो अबै छलियै हँ या रस्तामे मिललखिन हँ तऽ दुनियाके बात कहलखिन हँ लेकिन भौजी नहि, बातके हम तिला नजर नहि दै संक्रांति छियै तिला संक्रांति के दिन अहाँ अपन बेटा पुतोह लग बेटी लग रहबै तऽ नहि देखियौ, हैत आँय, हमरो देखियौ के ने देखियौ माय छै आँय,

कहै छै जे तल्ला यो सुनू ने भौजी आइ जे है ना बोलै छियै से अहाँके बुझाइया कोइ झगड़ा तगड़ा कन्या, केलक या तऽ कन्या, हमरा पर कन्या। खिसी आ आयल रुकू ना छियै। माय रुकू ना ई बतबू तऽ पीसी अखनी जे अहाँके पहिले बना के दऽ देत तिला संक्रांति के दिन मे कि अहाँ एकटा के पेट यऽ कि खेत यऽ आँय पेट खेत नहीं छै सब खेते लेकिन हमरा कनी भूख लागल है कनिया अरे, बुझलियै, भूख राति लागल है तऽ कनी कनिया अलग देवता बनायल है, पितर ध्यान दियौ ना। बड़का घर के पितर छथिन हिनका बना कऽ दऽ दिअ कियो ला हमरा शरम बना कऽ एकोरती नहि देबै भौजी ननद के कते मान सम्मान पहिले अहाँ हमरा कते मानै ए, छलियै एना, आइ एना, हमरा एना, किया ओकरा नहि छोड़। मानै छियै से कहू ने अहाँ किया करै छियै आँय? हेलो की आँय? एना ने वएह सब काकी आर सब गुदगुद करै छलै जे आइए लालमुनिया अहाँके जे ननद मुँह उठा कऽ चलि आबैए से पुतोह भेल कहियो जे छै से पुतहुके जान पड़ै छै पुतहुके कहियो नहि अपना जे छै से अथी लऽ कऽ ओकरा लऽ कऽ बेग तेग लऽ कऽ जे रस्ता धरा तऽ एक बेर धरेतै तऽ हर पाबनिमे नहि आयत हाँ हँ हमरा तऽ जे छै से हमर बातके नहि वैल्यू करै छै अहाँ पुतहु छियै अच्छा, ने, ठीक है, तऽ तऽ आबू। पुतहुके बातके हानि लगतै भौजी सुनू ने गाम कहिया दियो ने चूड़ा एहिमे गाम बढ़िया कहिया से- छाप कऽ अहाँके खिला दै छी बढ़िया बड़का बड़का लाइ खैयौ तऽ त छौक के भौजी देबै त आरो बड़ नीक एमे हमर भौजी हमरा छौक के खिएतै आँय? बंजर खास है। देखियौ तऽ। अपना नहीं छन जे बाप रे बाप पुतहु सब कते आशा लगने जे हमर साउस ऐत रहते रहे आ तिला संक्रांति के दिन में त कते ने आइ यहाँ साउस ये में तऽ छलिए पुतहु गोसाई खाइ पर तऽ पुतहु तिल अपन चाउर पड़ै, हाँ। आ ई मीठा चढ़ैतिए रहे आ भोरे भोरे सब नहा सोना के सबके पहले हाथ में उ प्रसाद देते रहे आ से अहाँ छुलै के एतऽ छै लाज लिहाज जे करती देखियो हमरा लाज कैला हेतै से पहिले कहू अहाँ लग में नहिरा लोक आबै छै तऽ लाज आ पुतहु अपन चढ़ेतै तऽ ओकरा हम चढ़ा देबै से पहिले कहू मैया के मैया गोसाई ये लऽ कऽ हम एतऽ चलि एलियै एना हन। सुनू। आँय? अहाँ के पेट में बहुते आग लागल रहैया बुझलियै अपन जाओ अपन पुतोह पर धस जमेबै सुनू ने